Maitei, maitei, mba'etekópa, mba'éichapa jaha hese, maeméa pende katupyry añetéma jahávo ñane ñe'ẽ guaraniietépe ajépa. Va'ekua ary jaopakuévo jeýma hína, ko arire oiméva jaguereko jeýta hína peteĩ mbo'epýma héntema voi jaguerekovéta ha upéi jaháma hese hína jahecháta mba'eichaitépa ág̃a ñane trendotakuéra he'i ñandéve ajépa ko ipahakuévopa oguereko jeýta ñande rehépe mborayhu añete ha tajahasáira examen he'íva ichupe pe umi karai ñe'ẽme aja aranduchauka guaraníme ajépa. Jahecháta mba'eichaitépa jaha hese, péro upéicha avei ajépa ja'opakuévo ojy'ýma oho ko'akua ary. Ha ko'akua árape ñañomongetamíta ñe'ẽjoaju guaraníme he'i, oración en guaraní. Aguata. Ko'ã niko peteĩ ñe'ẽjoaju hína ajépa, pe he'íva oguata. Ipype oĩ mokõivéva, tero ñe'ẽ, ko'ápe oñe, oñemíva ajépa, ndojekuaái, ndojehechái, ñe'ẽpe hetã'i o ha pe ajépa. Ha oja, ojapóva, oguata. Ja'ekuaa oipórõ pype oĩva térõ ñe'ẽ ha térõ ñe'ẽ je'éva. Ke signifika? Existen en la lengua castellana y como en guarani existen verbo que son, o sea que su sujeto tácito se suentiende a través del verbo. Amo karai marangatu oho kuri kokuépe kuehe Ha'e hína peteĩ ñe'ẽ juaju ajépa. Oje'e avei ñe'ẽ juaju ha'eha ñe'ẽ apesã térã ñe'ẽ aty. Oguerekóva peteĩ ñe'ẽtéva mususu mbyre. Ke signifíka? Ke las oraciones son palabra ke tienen dentro de si tienen un verbo conjugado. Así no dice sobre ñe'ẽjoaju. Ikatu ñemohenda clasificación de las oraciones, ñe'ẽjoajuteĩ, oración simple, ñe'ẽjoajueta, oración compuesta. Ñe'ẽjoajueteĩ ha'e umi oguerekóva peteĩ ñe'ẽtéva mosusũmbyre añónte. Ñe'ẽjoajoeta katu ha'e umi oguerekóva peteĩ térã hetave ñe'ẽtéva oñemosusũmbyréva. Ñe'ẽjoajoeteĩ ajépa oñemboja'o jey péicha ajépa. Ñe'ẽjoajoeteĩ tee oración simple enunciativa. Ha pe ajaguereko hína pe ñe'ẽjoaju tee pe apytépe jatopáta hína ajépa mokõi jey oñemboja'o jey aja. monéiva ha mbotovéva, oraciones simple enunciativa, afirmativa y negativa, ña'ẽjoajuteĩ porandúva, oración simple interrogativa, ña'ẽjoajuteĩ apoukapýva, oración simple imperativa, ña'ẽjoajuteĩ potapýva, oración simple desiderativa, ña'ẽjoajuteĩ mo'ãva, oración simple duditativa, ha upéicha avei oĩpa haitépe jahecháina ko'ápe aja ñe'ẽjoajuteĩ momorãva oración simple exclamativa he'iva ichupe ajépa, néi, péicha jaha'ese mbeguekatúpe. Ñe'ẽjoajuteĩte ha'épe he'íva hína peteĩ mba'e omonéi térã ombotovéva, pe aja'éma voi kuia amogotove. Techapyrã, moneíva, Perú oguata pya'e. Mbotovéva, Perú ndoguata pya'éi. ñañejuajuteĩ porandúva. Ha'e pe oñeporanduhápe hína peteĩ mba'e, térã peteĩ mba'ére oñeñe'ẽhápe avei. Guaraníme ñaporandúvo jaipuruva'erã ñe'ẽpehẽtaĩpa, ỹrõ katu piko. Techapyrã, rejútapa ko'ẽrõ? Rehóta piko ógape? Ñañejuajoteĩ apoukapýva. Ha'e umi ojepurúva ojejerure oñembotove térã oñeñe'ẽ pohýi hag̃ua. Techapyrã, eju ápe, ejúke, ejúke ápe, ejumi ápe, Ejúna ápe. Ejumína ápe. Ejumíkena ápe. Reho. Anive repurahéi. Péicha. Pehaguereko ko ñe'ẽpe hetaĩ ke, mi, na, mína ha míkena. Ajépa. Néi. Péicha jaha hese mbeguekatúpe ñanekatupyrypáta jahávo ñane ñe'ẽ guaranípe. Ñajoaju teĩ po tapýva, ha'épe oñandukáva jaipotárõ ojeju térã nahániri peteĩ mba'e ajéva. Jaipota ojehu ỹrõ, nahániri. Techapyrã, ahase nde rógape kame. Ou nga'u che ru ko ka'arúpe. Ñe'ẽjoaju teĩ mo'ãva. Ha'épe ndajaikuaa porãirõ jaipotápa ojehu peteĩ mba'e térã nahániri, ndajaikuaapái techapyrã. Nde sy oúne ko'ẽrõ. Puede ser que venga mañana. Ikatúko ou mba'e ko'ẽrõ. Ñe'ẽjoajutei momorãva. Ha'épe jaipurúva ñamomorã hag̃ua jahecha ramo hag̃ua jahecha ramo peteĩ mba'e. Katuete ojepuru peteĩ kytã he'íva ichupe karai ñe'ẽme signo de admiración he'íva ichupe.

Ha'e umi ohóva ojoapykuéri ndive. Ha pe he'i techapyrã, pe ru osẽ oho, oñani tapére. Pe ru osẽ oho, oñani tapére. Ko'ápe jaikuaa oĩha mbohapy ñe'ẽjoaju, pe ru osẽ, pe ru oho ha pe ru oñani. Ha'e mbohapy ñe'ẽjoaju jaguereko Upéi ha'e oje'e chupe ñe'ẽjoajueta, pórke son kompuésta. Ñe'ẽjoajueta ñe'ẽjoajuháva he'íva ichupe ha'e. Oñemohenda jey kóicha aja ñe'ẽjoaju hateĩ rupi koordina kopulatíva ñe'ẽjoajuha mbojoaju'ỹva rupi koordina disyuntíva Ho'úhina upépe ojepuru castellano-pe aja ñe'ẽjoajuha mbohovakeguáva rupi aja coordinada adversativa ajépa. Ñe'ẽjoajueta ñe'ẽjoajuháva ñe'ẽjoajuhateĩ rupi, copulativa, ha'e mokõi térã hetave ñe'ẽjoaju oñembojoajúva hikuái ojuhe ajépa. Ha upépe ikatu ojepuru hína ha moneĩva Perú osẽ ha oguata, mbotovéva Perú nosẽi ha ndoguatái. Ñe'ẽjoajeta ñe'ẽjoajuháva, ñe'ẽjoajuha mbohovakegua rupi he'i ajépa. Ha'e mokõi térã hetave ñe'ẽjoaju oñembojoajúva hikuái ñe'ẽjoajuha mbohovakegua rupive. Ojepuru upéicha ramo, jepe, je, jepe ramo, umíva. Techapyrã. Oñeno upéicharõ jepe ndokéi. Jepéramo oguata noñaníri. Ñe'ẽjoajoeta povykuáva he'íva ichupe ajépa. Ha'e mokõi ñe'ẽjoaju ohóva ojoapykuéri. Ja'e porãsérõ g̃uarã ha ndojovái hikuái. Péicha hína ajépa, peteĩ ñe'ẽ joaju isãsóva ha peteĩ ñe'ẽ joaju poguýpeguái téva he'íva ichupe ajépa. Ko ñe'ẽ joajoeta poguýpeguáva oñemohenda jey heta hendápe hína ajépa. Upéicha jagua'e ko ñe'ẽ joajoeta poguýpeguáva teróva he'i chupe. Jaja'e orasiõ.

Oikuaa pe ñeñe'ẽta ajépa pe hérava hína ñe'ẽjuejueta poguyguáva ñe'ẽtejáva jey adverbial rehe. Ha'e umi ñe'ẽjueju joajueta ajéva oikóva ñe'ẽtéva moĩmbaha opaichaguárõ oñanduka mba'éichapa araka'épa moõ, mba'erã ha mba'ére ojehu pe ojehúva. Ha peve jahecha jey, ajépa oñemboja'o jey, ajépa adverbial de tiempo, adverbial de lugar, adverbial de causal, de modo, condicional, de fin, péicha ajépa, ñe'ẽjoaju, ñe'ẽteja araguáva, ñe'ẽteja tendaguáva, mba'ereguáva, tekoguáva, mo. Ha péicha jaha hese ajépa ñamohu'ã jeýtama jahávo ñane rembiapo kuaakuaa rapegua jajoajoeta poguýpegua ñe'ẽteja araguáva ha'arõ, he'i ajépa. Ko'ãva heñóihina jaipurúrõ ñe'ẽpe hetãi aja, guive, jave, huévo, rire, vove. Ko'ápe ñambo ñamyesakã porãve hague hag̃uántema voi hína ajépa ko adverbial de tiempo kuéra ñañe'ẽta hese ajépa, ñañejuajueta poguýpeguáva ñe'ẽteja tendaguárõ he'i ajépa. Ha ha'ãva hína ha'e pe oje'éva chupe hína. de lugár ha upépe ojepuru vaje ha ko'ãva heñói hína ñembojoapy jave ñe'ẽpehetãi ha térã hague ñe'ẽpehetãi re gui pe rehe techapyrã nde reho che ahahápe ña'ijoajueta povyguáva ñe'ẽteja mba'ereguárõ ko'ãva heñói jeipuru jave ko'ã ñe'ẽ Ñe'ẽ riregua. Ñe'ẽkýje oje'e avei chupe ndaha'éi pe ko ñe'ẽ riregua oje'e hague. Ojepuru avei hína ambue tapichakuéra he'i ñe'ẽky he'ínte ichupe. Nde'i ichupe ñe'ẽ riregua, he'i chupe ñe'ẽky he'i chupe. Mbya, gui, rehe, ha, rupi. Ajépa, techapyrã. Che che'angekói ha ha'e nog̃uahẽi rupi.

Ñajoajueta povyguáva ñe'ẽteja tekoguárõ he'i chupe aja, Nde módo, kuéra hína pépe aja. Ha pejepuru hína ñe'ẽ pe hetã'i haicha ha haguéicha aja techapyrã. Eju va'erã ko'ẽrõ ojejerugue haguéicha ndéve. Mba'éicha jejerure ne avir umi nde pópe. Hahahha. Péicha va'erã. Techapyrã, he'i avei Abella. Upéicha avei ñanejuejueta povyguáva ñe'ẽteja ramo hína oĩ ajeakóva heñói hína ojeipuru ramo ñe'ẽpe hetã'i ramo ha rire ha rõ. Techapyrã. nderesa, nderesykatúrõ, nderasykatúrõ rehova'erã pohãnohárape he'ínteva. Ndépa, nay, ñamohu'ã jahávo ñane rembiapo kuakua'arapeguáva, ki'aiténte che ajépa kyrãi pópe ñañembokatupyrypyryve ko ñane ñe'ẽ guarani ko ko'ã ñe'ẽ ñande jaipurúva ñe'ẽjoajukuéra. Ha ñande jaipurupaite ñañe'ẽvo pe guaraníme. Sapy'ánte ndajahechakuaáinte ha ndañañangarekóinte hese, ko'ápe ñande jañembokatupyry ha jañangareko ja'éva ñe'ẽ rehe ha ñe'ẽjoaju rehe, upéicha rupi ha'ete ku hasymie'ẽva. Ko'ã ñande jaipurupaite. Néi, che mbovy'a ikatu hague rehe pe Ñandejára ome'ẽ ñandéve pe tesãi, vy'a. ha jaikokatu ha jaiko porã, ha ñaime hague jeýma ko akopa'ũ. Ha'e haguéicha peẽme, jajuecháne okoieténte, ja ojekutukapáma umi yvyro'a guive ha yvyro'ỹva katu ndojekutukái gueteri ajépa he'iva ichupe vakúna hína áipi karaiñe'ẽme hikuái ajépa. Ha ág̃a iguiropa poívope ág̃a jajuechapa jey ne ã oñondivekuéra. Néi, ta upéicha, Ñandejára tome'ẽ peẽme tesãi, vy'a, kyre'ỹ ha viru ita. Ta upéicha.